kendo gigo eko ma bende ne gitimo. Omiyo odiechieng' ma kawuono bende wantiere kod jaduong' kaendi, wadwa rango weche ariyo. Nyocha chande ni warangonu pogruok mantiere kuom bedo ng'ama thuon to gi ng'ama jatelo. Odiechieng' ma kawuono wadwa rangoni pogruok mantiere kind thuon to kod ruoth. Achiel ka achiel jaduong' biro nyisu nyinge kaeto obiro dhi nyime kod chenro machalo kamaendi. Jaduong' mos oganda. Jokanyanam amosu ni uimore uru kendo. Kawuono wan e program machielo machal gi mane wasewacho. mm. oro arwa kuni mondo uchi kitu mm. mondo uwinji gima wadwa wuoyo an nyinga Tom Jole nyakwar Jole nyakwar Jole eh. in ine nyakwar Jole eh. to Jole ni to ne ok obedo thuon kamoro amora kata ruoth Jole ne en ogai ne en ogai
ogai en chief koso ogai

Mane kwara. E kwaru.
Onyuolo wuoru. Okay. Gai nyapiende.
Koro mwandu gai pod nitie koso mwandu ola? Mwandu gai norumo.
Embe nonyuomo mon apar gang'wen. Koro un uonge mwandu.
Mwandu be kama ne entie ok rum, jomoro moro nolawre ng'ato nochako nyakware mono obere oganda okiro to sani to mwandu no sani to pod oonge
erokamano jaduong' kawuono dwa rango ni to pogruok nitiere kanye E kind ng'ama en thuon to gi ng'ama en ruoth. Weche ariyogi e kidwa chalore, to kendo ne joma bende samoro onyuol machiegni kaka wan, ok de wakang'e ni to ler nitiere kure ni ng'ani en thuon to ng'ani en ruoth. Wachak gi nonro mar thuon. Thuon en ng'a? Erokamano kuom penja penjo. Mm. Thuon achiel ne en ng'ama jachir mm. moyie kedo noganda. Mm. Kaka ndalo machon, yes. to thuon en ema notelo ka ji dhi e lweny. Mm. En ema notelo ka ji dhi kata e dwa. Mm. Ma kata ka wang' lemo gi rubiro, mm. to en ema okete piny. Mm. Koro thuon ne en ng'ama ok dog chien. Mm. Ka idwa kedi ne oganda mondo oganda oyud gimoro. Mm. Thuon en ng'ama noyie tho ne ng'awa ogandane. Mm. Adwa miyi ranyisi. Yes.
Ka owuor wuon kere ne tiyo. Mm. To nyakachi ne jo kedo gi ne gisigi laro tongi Kano. Mm. Koro niyiero thuon mane dhi kedo ne. Mm. Kendo bende ni yiero ng'ama oyie tho ne gwen pinyni. Hmm. Koro kapok ne ji odhi to nipimo be hmm. koni ng'ane lwenyni ti idhiye hmm. in ma in thuon in ema idhi dong' e lwenyni in ema idhi negi to kinegi to wakonyore pinywa ni koro wayudo

Ka lweny nomoko e kind Kano gi Nyakach, Mm. ma ji onegore, Mm. to sire ema nonegi. Mm. Nikech no- Dilo nosewacho ni kinde ma kosenegi to Nyakach dhi yudo. Mm. To siro nokoni an be ok aluor. Mm. Ji okedo kedo kedo to nyago siro nonegi Mm. motho.
Mokelo kwe. Ma Nyakach oyudo piny koro wadak e Nyakach. Ang'o ma nularo gi Kano?
to ukiye ukiye umechiega awach kacha cha dong ne tongwa gawa eh dong ne kanya kanya kach ni koni to kanu ni koni eh onge ng'a koro dok koni mm kanyo mano ne gosiyo to siyo no iwacho ni nolokore thuol mm ma iwacho it is believed ni ne olokore thuol mm yande inene kanyo season ka season Ah. Tich- tich onge Koro ka ji ne mm, osiro wuok ndalo wuok koro en aena bathe aora kanyo en thuol moro ng'ongo malich Hmm. mokalo To manyiso ni kane osiro tho to ne ok oike mano lokore thuol. iko ike Mm. to belief mar ji Mm. ni kama nonege ne ma thuolino otimo ang'o owuoke Mm. koro asim ni mano ne Em.
nyaka kawuono. Nyaka kawuono ti awinjo ni onge to yande yande janene Mm. kaka nineno nyeri. Mm. To ang'o ma nularo gi jokanyo? Ne ji laro lo. Lo. Tong', Tong'. tong'. Winja. Mm. Tong' ni koni korwa koni korwa. Nikech ka Yo nyaka nodhi nyaka loka loka awa. Magi dhi nyaka kununu ne rai.
Awinjo. Koro rai kuro. Mm. Ema ne kano bende koni ma pinywa ok utimamo. Kuba dadi. Mm. Kuro ne ne ne lweny ma thuru. Mm. To lango be gowa gi koch. Mm. Lango ma kerejo be ne kedo gi nyaka gi koch. Koro thuondi ema ne nyalo nyalo hmm. timo kamano. Thuondi ema ne telo e lweny. Ema ne telo e lweny.
Kendo giyie dong'.
Kendo giyie tho. To ka gidong' to ang'o matimo? Ka gi ka gidong' to konyo moko bi. Koro uonge gi thuon. Sama thuon odhi modong' e ah, lweny. Ah, nyalo bedo achiel kende. Ah. Ne ginyalo bedo kata ariyo kata adek. Hmm. Ma kama otho to ng'ani teko. Hmm.
To ng'ama ne yiero thuon ni koso en mana ng'ama inyuolo to naturally en ji wacho mana ni ng'ane to en thuon koso nubedo piny kamoro tiwacho ni wadwa yiero thuondi uh, uh, ah, ah, ah, ok nyal timore kamano mm. thuondi ne chakore gi tim gi mineno mm. ineno gik mitimo kata kapod itimo mm. thuondi ne bedo jaj mana kapod gitimo kiak nyo otimo gino kama nyol dhaw wuok gi jogi gi kindwa gi joma kama to gin mana joma tindo go jogo motimo nade mwariembogi Koro ichako bedo gi chirno, ibuild go mos mos. Mm. Eh, Kanyo ema nichako nenie. Mm. To ok ni iwacho ni ng'ani koro ifuon. Timni mar kedo matek kendo chung'ra motegno ne oganda mari ema ne keti fuon. Ema ne keti thuon. Eh, In ing'ama ok dog chien. Mm. Ing'ama bende ok nyal Ing'ama ok chogi.
Kisewuok ni timo to itimo. Mm. Eh. To bi chogi.
To thuondi ne ok chogi ma wiyi. Manyiso ni en ng'ama chodo to chodo. En ng'ama wiye tek. Eh, wich tek be.
Eh. Koro wich ng'ama wiye tek gi ng'ama thuon en ng'at achiel. Thuono imedo gi wich tek. Mm. Eh. Nikech ka ok wiyi tek kiluor. Ka okoni ni ang'ani eh, ng'ani we gino ji oseweyo to ji keto biro biro marach Ah. koni thich adhi Adhi. ee kata ka kata ka tho note mang'o Oyuda. bedi Waduogo e thuolo mar ariyo wadhi kawo yo matin. Kwa kawo yo to wadwa duogo ng'eyo ni to kare joma wigi tek gi kar wan gi thuondi mang'eny sani kabisa. Ma idwa duogo lero nwa ni bin dibed ni nyaka nyithindo ma wigi tek kawuono gi eki gin thuondi.

Warango pogruok e kind thuon kod ruoth. Kik wiyi wil ni mokwongo chande kane wan gi jaduong' moro, ne warango pogruok e kind thuon kod jatelo. Odiochieng' ma kawuono warango pogruok e kind thuon kod ruoth. Omiyo nyaka ing'e ni magi eki gin weche mopogore duto, jatelo, ruoth kaachiel kod thuon, mago weche adek ma bende pogruok margi nitie. Arwaki e studio jaduong'. Chak imoso oganda. Amos wuono yimre uru koro.
Eh. Wane dala FM ka. Eh, wan e Lolwe TV.
Lolwe TV. Eh. Eh, mondo wawachi weche ma olore go ganda mar eh, mar Luo. Eh, Dala FM to nyamin Lolwe TV. Onge kosa mora mora kata kiwacho kama. Yeah. Koro jaduong' kane wadhi e yuote wacho ni ng'ama thuon en ng'ama wiye tek. Ok, ok, ok en ng'ama wiye tek. Eh. Aha. Teko. A- a- Ago loko wach mar wich teko. Ojachir. Ojachir. Eh, Eh, jachir koro kele maber. eh, chir Aha. napa ni sirach na. Yes. Eh, Ng'ama thuon en ng'ama jachir. Mm. To yie to yie meet consequences gimoro amora marach kata maber motimo Mm. mobiro ne. Mm. Eh, To odog chien mm. ka oneno ni otimo gima ni kare mm. mm.
manyiso ni en chir e gima ni kare ok mm. chir e gima rach mm.
gima ni kare mineno ni gini to dhi konyo eh. oganda ah. ok en owuon ok en owuon ah. oyie tho ne oyie tho ne oganda oyie tho ne oganda mondo oganda oyud konyruok ah. to ng'ama ruoth kare en ng'ama chalo na ruoth
nitie gi weche mang'eny. Mm. Ng'ama ruoth achiel mm. onyalo bedo ng'ama konyo ji mm. mohero ji. Mm. Eh? Mm. Dholuo noko ni ng'ane ruoth aruotha ochiko ite kendo yie konyo ji kendo timo kanseling. Yes. Okonyo onyalo konyo ng'ado rieko makonyo ji mm. to kendo en ng'ama kidonjo kama entie yeah. joma ne thoth ruodhi mm. ne nigi miluongo ni uh, honest mm. gin joma ratiro gin joma jorotiro mm. mar ariyo en ng'ama General.
Mm. Ng'ama ng'uon. Mm. Eh? En ng'ama ng'uon. En ng'ama ng'uon. Ng'ama jachiwo.
Ma jachiwo.
Yeah, uh. is the right word. Uh. Ojachiwo. Eh. Ma kigori kuom. Ah, wach mi japuro maki kama. Igori kuom ng'ane. En ema onyalo timi nade? Mm. Ema onyalo konyi. ikoni nyakach kucho ni ka wach ni tek to koro dhi gori ir jaduong' jaduong' jo jaduong' jole jaduong' jole jole ne odak gi ji mang'eny to kendo ji mang'eny mane okonyo ma kigori kuom mm. ni to koro jaduong' mm. an amoko gi keny mm. Dhako ne nyalo we ng'ato ka en gi keny. Keny, keny, keny nyombo. Oh. Keny ngene chon ne ok nyuom less than to papa. Uh-huh. Morini se iro mana uchiel kende. Mm. Jotur gi nyako dwa mayi dhako. Mm. Kule dwaro ng'ama idhi gori iri. Mm. Ah, dwa mari ng'ane ma ng'ane maber en man gi en gi chuny maruoth. Mm. En gi ruoth, e ochiko ite. Mm. Owinjo problem mag ji. Yeah. en ema idhi igori kuom Mm. Eh. kendo joma chon nohero mondo yier ng'ato Mm. ruoth Mm. kaluwore gi kaka chunye otimono nade Mm. chalo gi kaka orwako Kaka orwako ji. orwako ji Mm. Eh. koro ruoth ne en ng'ama rwako ji Mm. en ng'ama nigi chuny Mm. en ng'ama ng'ado rieko Mm. eh, Mm. manyalo konyo ji

Imiye amiya. To sani inyalo dhi ir ng'ato ni en gi pesa adier kendo ing'e ni en gi pesa. Eh. Eh? Ah. Hola kata aluf apar jolon nega. Ah. gini. Mm. Ok onyal miyi. Mm. Thothgi ok miyi. Mm. Mak mani ok wanyal wacho ni ruodhi onge Ah. sani. Nitie achiel achiel. Ruodhi pod nitie.
Eh, pod gintie. To penjo ma bende daher ka penji ka thuolo dhi ka rumo en ni ruoth be nyalo bedo thuon? Koso thuon be nyalo bedo ruoth?
Nitie ruodhi moko mane imiyo ruoth nikech othuon. Mm. To thothgi ruodhi ok ne gin thuondi ahinya. Mm. Mm. To bende ginyalo bedo nikech samoro oh. otelo ne ji ma ji oloyo lweny moro. Mm. Koduogo were gi wach lweny. Mm. To goni a ah, a ah, ng'ane ma koro waketo ruoth en monyalo ritowa. Yeah. Winj. Mm. Ruoth bende nyalo bedo

Otimo, otimo kaka ng'ama fuwo. Mm. Eh? Kech ma chamo muma. Eh. Ok chamo muma kende. Eh. Gik ma Raila osetimo ng'eny ma kata jam muma manyoro. Eh. Gik ma Raila osetimo ng'eny. Eh. eh? Ma kata kwa weyo. Koro en thuon. En thuon. Mm.
Kata orengo en thuon. Mm. Eh, ng'ama ka wacho biro ni koro idhi chung' oganda gimoro to okodog ang'o mm. okodog chien orenga jimi be koro thuon masani eh oyie ni kata kodhi jela to timo ang'o mm. odhi mm. eh koro ilwe nyanza koro migona be nyinjo ka koro wuok thuon eh, eh. koro migona be wuok en thuon en thuon ma oyie

to ruoth eh? ah, eh.
adhi adhi anyime kapok wadhi e wach ruoth eh. iwacho ni to be ang'o motimo to bende thuondigo mm. ginok ginok
gin mana joma inyalo kwan gin mana joma inyalo kwan mm.
jomoko wuok awuoka ni en thuondi ka koro gik kama rach ko gik tiel apar gariyo ka tiel apar gariyo koro dok chien ah. hmm? koro koni ah, an bende atuo
Kech koro weche tek. Weche koro tek.
Eh.
Koro mago erokamano to wachona ni ruodhi iwacho ni ruodhi sani odok piny. Ruodhi odok piny ah. nikech wuoro mar tin gik moko. Hmm.

To ng'ama nodongo ka dero nitie ang'o momiyo ionge de? Piny okethore piny olokore mar pesa jo to dechi no be kiketo kanyo to kanyo ma koro jokuo neno.
Jokuo biro mayi. Ikwali nyaka kata mana chiegi midago otucho pie dero piny. Mm. Eh? Mari oweyo to mari ni emo okawe ba. Ionge eh luoro mako nyaka mine mwadak. Mm. Ah. Koro onge tiende. iket deki mm. mabe ok bi bedo eh?
koro sani dero onge dero ma dero ni mana ni ofuku mm. ka in gi dero into pesa ma in go ka yuri moro ngi ka ma ni ngi musu pe mm. to dero ma ni di tuome cham mm.
onge onge
Mar ariyo, gima jotamo ji bedo gi dere en timbe mag timbe mag kuo. Eh. Mm.
Nikech ji denyo ki. Mm. Kik ng'e. Mm. Eh. Kik ng'enyo miyo koro ji ji ok ne gi jowar gi wang' ariyo. Mm. Eh. Koneno gimoro to odwa mondo otim nadi. Olos rieko mar time nadi. Mm. Mar kawe. Uh. Eh.

Ng'ane moro dhi dalane no bende ni a ng'ane rwako ahinya ni akare dhi chung'. Mm. Koro ji neni ni onego ichung'. Mm. To in ruoth ne bedo gi chung'. Mm. To gi mwandu ne bedo duong'. Mm. Yes. To gima duong' ahinya en chung' mar rwako. Chung' mar rwako.
Ji to gi ng'ado rie.
Ng'ado rie. Rieko. Mm. Mm. Ruoth ne ni a a ng'ane kamudwa dhi en orach. Yes. Weuru. Mm. Timuru kama kama. Koro mano e pogruok mantie kind eh. thuon gi ng'ama ruoth. Eh. Thuon to en omuom en kose jok ni gini itimo. Ng'ane we udino it ji ng'ane ka ng'ane tudo ng'ane we tiek tiek. Mm.
Mano ng'ama thuon bende wacho ni gini wadhi timo ma kata ang'o timore kata mundo kata ler mm. gini wadhi timo. To kodog chien. Kam rain or shine no kodog chien. Mm. Eh?
Omi koni in to Odiochieng' ma kawuono kaka ji oneni e TV mar Lolwe ni eri kik ang' gibi e dala ni in ruoth.
Awacho ni ok an ruoth sama awuoye. Eh. To ok wang' samoro jodongo moko dipo ka omonji ni to ne waneni mana e wang' jowi Eh, kiloso goganda. Ruoth eh, ruoth bende nyalo bedo chuny. Mm. E chuny mane gi ruoth gi chuny. Eh. Eh. Mano be miyo miyo ji biro ma iri. Ah. Eh, nikech Ging'e ni gibiro yudo advice. Yeah. Koro in in ruoth mar advice. An anyalo advice.
An an ruoth mar gini. Koro kare yudo chai mo mati rundi mar. Eh. Igo ma isura wuon ngani ngado na rieko manani. Eh. Nyakwar joli ngado na rieko maber. Eh. Ero kamano nyakwar joli go riti ne oganda. Ah, ero kamano jo kanyanam. Mm. Ago no riti kawacho ni wapuonjore manok kamano. Eh. Gimoro wane duk chieng' machielo mondo watem yaro. Eh. e, e, e TV mar Lolwe TV man kidalawa ma Kisumu ka. Eh. Amor ahinya gi Olomba.
Olonya kwar mbaka. Olonya kwar mbaka. Eh.
Omluonga. Eh. Mondo abed e Lolwe mm. studio. Eh. TV. Eh.

achiel kachiel e yo matindo kwa ng'injo nungi ni to gin weche machalo kachak warad kendo an olo nyakwar mbaka ka wuok e lolwe tv oritu masani jaduong' oriti nyasaye mondo otelni erokamano erokamano